kwalakala ku yi teka sweswiya swa ku xichangani i xilungu a paperi a hi vulavuleni hi loko milandu be yi hume hi lembe lera ra 1994 mi ri karhi mi kombisa kahle na the shaka bundi girls mi ya mi ya tshama hansi na our african queen makhadzi mi ya endla remix kumbe remake ya milandu be remake leyi kumbe remix liya ya milandu be mi ri na makhadzi yi ta yi suka kwini kahle kahle nhlohlotelo wa kona a ku ri yini wu suki na makhadzi nhlohlotelo walowo a ni nga ri aware swona loko makhadzi a a ya tlanga malawi i a kuma swifanta swin'wana swi endle remix mhm. mara swi yimbelela the way ni yimbelelaka wona mara a swi swi tivi ku swi vula yini mhm. se loko a performa le makhadzi a ku noma ngoma leyi ya ka hina mm. swi ku no a va ku ya ka hina ya papa pain this is for my father se loko a vuya a ni tivi nchumu mina ni nga ri ka swona se u chava ku ni approacha makhazi o landza chief matsila ku ri yini kombeleni mukhalabya ku ri yini ngoma leyi a yi tirha leyi se ni twa chief matsila va ni whatsappela ku no makhazi lava ku tirha na n'wina hi mulandzi bele a ni zangi ni yi tikisa ni to okay a yi dumi impela loko no ka yi dumi makhaza vhela a ni vitana a joni lexi nga ni tsakisa te loko ni fika a the last va ri yini le a traffic mm-hmm. control ya la a maskrale ni kuma ni yimele hi ti eight wa ti blue lights ta ku ni teka ti ni humesa ka movha wa mina ti-bodyguard ni bukeliwa ka hotela ya manyunyu na madyambakho ya studio loko no vola a yi tekangi a yi tekangi ten minutes to finish that song hinkwayo ka yona ya n'wana loyi i talented swinene loko a tlhela hi kuma tintombi tin'wana a limpopo um ngopfungopfu na hala ka hina matsonga machangani hi va na vanhu vo fana na makhazi a nga tsali n'wana luya loko ba ritimu o nghena ya i nyikiwini se ku ve ku nga va rhekhodini de wa swi ri wona a ku ri party mina ni fike ni yingisela ntsena o oh, one take hi tshama se ku tiphiniwa mm-hmm. e um xilo xa kahle swi na nkarhi wa swona mm-hmm. after thirty years eh ngoma leyi vuya yi ta hita futhi i xikwembu xi koho matimba xikwembu na ku makhazi ntombi leyi yi hloniphaka swinene eh a nge ni xoweta yimini loko ni ya ndhawini ya yena la tshamaka koho loko no n'wi kuma dloko leswo swa swicepezana wa tsutsuma dloka leswo leha ya ku hayi se ku fike bava ino eh, na mina ni ve ni hlamala but eh, a swi ri endleleni ya xikwembu hinkwaswo sweswo na ku ri hi nga va hi zamini ku hi nga mixa mixa mara xikwembu xi nga swi lavi swona loko a fika makhazi yi boom mm-hmm. ya ya henhla mara lexi nga ni tsakisa loko ri stage na n'wi jimisa a nga jimisi mina eh.
hayi n'wina na swi tiva ku stage matsa se loko hi ri karhi hi vulavula hi remix ya milandu bele yi nga tirha kahle vanhu va yi amukela endzhaku ka tin'hweti tinharhu loko risimu leri a ri humele na music video kona vanhu lava va nga hlalela papapheni va hundze mamiliyoni se hi nga langutela ku va tinsimu tin'wana ta n'wina xikombiso ku nga va ku ri voyogoyogo xikombiso ku nga va ku ri vo xichangani i xilungu hi nga langutela ka ku va ti tlhela ti endliwa ti-remix ti chelacheriwa sweswiya na sweswiya mativa mina ni na 15 wa ti-album mhm. leti to ka ti nga release-wangi mhm. evuton'wini bya mina um ti nga na tinghoma to nandziha swinene mara ti release-wangi i ni ti endla wile ya vana va mina mm-hmm. because vuqambi a byi na guarantee ya ku ri ta siya vana na yini mm-hmm. se na rhikhoda ni tumbeta ni rhikhoda ni tumbeta mara lexi nga mi nga ta xi langutaka futhi this year i surprise oh. ka ti-remix
hayi mm-hmm.
ka mina

mara a hi la ku release-a vhiki hi vhiki n'hweti hi n'hweti mm-hmm. na nyika album leyi ya mlandu beremix mm-hmm. na makhazi mara kwahalaya ka vo december mi ta chongola i ni ta chongola mm-hmm. a ni swi swa mi dya tinyama mi rivala milandu se mi ta va na swin'wana futhi kahlekahle ku va nqambi a wu tshami hi nenge wun'we mani mm-hmm, mm-hmm. famba na lavantshwa e loko u ri na nyiko ya vuyimbeleri famba na minkama mm-hmm. i'm sure a ka ti-legend hinkwato ta la south africa i xikwembu xa ni nyike ku ri na ha tsakisa la misaveni for 30 years all my legend a ka na nchumu ko va sala eh, vito na ku hleketa va ngo ta khale ta tlhavula mara why mina ni tikhomile ni munhu loyi a hlawula vanghana a hlawula swo biha na swa kahle mm-hmm. and then a hlonipha vanhu ni munhu a rhandza vanhu ngopfu um se brand ya mina a yona ni nga ta tongolaka vanhu yoho mm-hmm. ni famba ni fana na vona hi famba ground and then munhu wo tirhela xikwembu ni kota ku loko vanhu va nga dyangi a swi ni tsakisi mhm. ni na program yin'wana from 2016 mhm. ni teka muholo wa mina wa ka masipala ni xavela vaakatiko ti-50 kg n'hweti na n'hweti until namuntlha mhm. sweswi vhiki ri ri taku hi ta va hi phakela 200 wa food parcela ka vanhu va miti ya 200 um no ka ni nga lavi ku xayina u vona loko nyika vanhu se u swi xayinisa xikwembu xa mm-hmm. teka mm-hmm. nyika vanhu hi ndlela ya rirhandzu na ku twela mm-hmm. ya mm. ni twa mi karhi mi vulavula timhaka ta vunghana swi na nkoka ku fika kwini ku ka xiphemu lexi xa swa vunyanyurisa swa vuyimbeleri vapapeni munhu a va na vanghana kumbe byi na nkoka vunghana ka xiphemu lexin'wana xa swa vunyanyuri ku va munhu a suka la a ya ndhawu leyo taniya Vunghana bya laveka na ntirho lowu endlaka va na munghana na ntirho lowu endlaka mhm. vanghana hlanganani kwele mi hlangana kona swi helela kwele um swi nga vi swi ku endla vanghana lava se mi endlaku team mhm. vanghana kwele mi hlangana kona swi helela kwalano mhm. and then um, mabyala ti-drugs swilo swo hambanahambana hi swo swi endlaku tinqambi or ti sungula ku navela ti ya joyina swin'wani ti za hetela ti joyina swin'wani se mina a ni navelangi na ku ni ve ndzi hleketa joni ku ri kambe loko ni suka kaya a ni ku ni la ta kulisa kaya mhm. no vhe ni rhurha ni ta tshama kwala kaya um ximutani namuntlha dimuti hi ku mina am african mm-hmm. ni believer ka mukwembu xikwembu na mukwembu mm-hmm. and then it's not a culture it's not a traditional i ntiyiso leswi hi nga tswarisiwa swona mm-hmm. eh a hi va ri yini leswa ti ti religion a hi religion hi leyi ni nga tswariwa hi yona a yi kona tibukwini religion va yi tsala bukwini se original a yi tsaliwanga bukwini Na khongela mi Xikwembu um ku tlula na lava ekerekeni hi ku mina loko ni vulavula Xikwembu xa mina ha vonana mhm. a ni disturb-i munhu ku loko hi kha hi khongela un'wana ni ta n'wi twa n'wi disturb-a Xikwembu ni nyiki one million yini yini se um Xikwembu a xi tivi mali mhm. loko u khongela u ri Xikwembu u ni nyiki vutlhari na vutivi mhm. hi ku Xikwembu a xi yi tivi mali then you'll survive ende loko u khongela u fanele ku xikwembu rivalela milandzu ya mina na lava nga na milandzu ka hinkwavo then xikwembu xi kota ku ku hlayisa mhm. mm. wena vayingisela mina nakona ku karhi la tela burisana kahle na vavapini ahe hi nga siya ka risimu ra vona leri ya hayi ka mina vavapini ni kombela mi byela mina na muyingiseri ne vuxaka lebyi mi nga na byona na dr joe shirman um eh, joe shirman i producer leyi ni nga rhumeriwa hi Xikwembu eh ku loko a ni ku a ni nga rhumeliwangi a hi fanele hi nga hlangananga because i khale ni kha ni xaniseka ni lava vuqambi ni nga byi kumi Xikwembu xi ni rhumela Joe Shirimani ha ri na ha tirha a Shandela Music hi nga tivani mara hi ku vona migingiriko ya yena na mina va na ku navela hi laha a nga fika a ni vona kona ku ri a hi xinkambana i nkambi mhm. um vuxaka bya hina hambi hi nga ha ri swin'we but ha ha ri swin'we a ku na producer yo tlula ku josh rimani leyi ni nga yi nga ni tisa laha ka industry ya music um the guy is more passion i na mbilu yo leha loko a ri ntirhweni ntsena hina vanhu hi rivala xin'wana we are not perfect a hi perfect hinkwenu mm-hmm. ku na ti-weak points leti hi nga na tona mara hi fane hi kombisana ku ri xo biha hi xo biha hi lunghisana ende vanhu loko munhu a endli swa kahle swa hundred i va ta endla xo biha xin'we hi teka xin'we lexi ya xi va problem then ku hleketa swa kahle i still my producer ka ha ri producer mina eh ni n'wi endli njo i ni endli njo mm-hmm. hi endlanini mm-hmm. hi dumisanini mm-hmm. hi tirhini se ni nga ku xikwembu a xi hi hlayisi na hi xi n'wi hlayisa a ya mahlweni na ku vinqambi a hi byona bya ku loko u yimbelela or u va ka cover u voniwa ka tv or ka facebook u sungula u nga u hanyi vumunhu ku na tinqambi ku na vanaveli va vuqambi that's why swilo swa masiku lama swi ri nyakanyaka un'wana na un'wana lava ku va popular ku na computer artist ku na the real artist because loko hina hi kula ku record it was not easy mm-hmm. a va hi hlela u ya na demo va ku a hi swona mm-hmm.
ya se sweswi n'wana n'wana wa rhikhoda na hi foni mm-hmm. i varhandzi va music they are not artist how many artists were a hi nga hi nga tala laha misaveni a hi dumangi hinkwenu mm-hmm. e se un'wana na un'wana loko a ni n'wi vona a yi take it easy un'wana na un'wana loko ni n'wi vona ni n'wi teka a ri easy na va vona tinqambi na va vona va nga nga ri nqambi ku na varhandziwa va vunqambi ku na vanaveli ku va tinqambi loko Mo languta vo Doctor Thomas Chauke, vo Joe Shirimani, eh, na vo Post, eh, na vo Mayengani, they are singers. Just they must organize themselves. Eh, va fanele va ti organize vo George Maluleke, vo Elias Baloyi, vo Manflo, eh, vo our queen eh, Machabalala, Saint Lena. eh ni hleketa ka ha ri na vo Esther M na vo Shongi i ti-artist but they must improve their standard na ku tihloniphisa xindzhuti xa vona na langutisa mina tinqambi se ho fane hi va organize and hina machangani matsonga tinqambi hi fane hi va united se honge ku hanyiwa ntirho ku hanyiwa njhani u fanele ku vula ku xavisa u rhuketa lan'wana that is wrong is not our culture i culture ya hina culture ya hina yo yi hloniphaka that's why ku ri na n'wina loko vitana munhu lowu n'wi hloniphaka mm-hmm. not wena i nhloniphi hi kule hi hloniphi se ni khongela ku ri xikwembu xi hi nyika nhlonipho hina matsonga machangani hi va xilo xin'we hi kota ku corroborate hi hi hi share tinghoma se mhani swi koti ni ta share tinghoma ku va loko ni languta loyi a nga hloniphi ni languta loyi a nga hloniphi se a ni la ku chichiwa xihi mara na swi lava ku ri hi endla corroboration hambi ho va 20 hi zuwela ri vatsonga machangani ku fana na tindzimi letin'wana mm-hmm. mavona mm-hmm. vona mintsi ra mina lava burisanaka na vona epapapeni ya hi va hi vakerile namuntlha kwala tindlwini ta vona xi ni pfumeleli ni ya mavhengeleni eh, loko ni vuya ni ku na risimu leri va nga ta va ri karhi va hi yimbelelela rona ri vitaniwa kahle hayi ka mina va ta byela ku risimu leri xitori xa kona xi ri yini endzhaku ka leswi
Ile tikumela A grade ceramic tiles kusukela eka 7490 square meter, ti-ceiling panels ti sukela eka 5990 wash front flush toilet hi 79990 na ti-20 lita timbirhi ta pende yo basa hi 47990 ku fikela ti 30 april xava hi 1500 kumbe ku tlula evhengeleni ra top t kumbe online kutani u va na nkateko wo wina vouchara ya top t ya 30000 rand n'hweti ni n'hweti vuya eka yena top t tiles kumbe
a hi rivalanga ngati leyi nga halaka hi lembe ra 1916 loko maAfrika-Dzonga ma lwela mfanelo ya ririmi na ndzhavuko. Loko swi ta eka vuhaxi, la hi le ku pimameni. Munghana lonene, makombandlela.

vako hayi kambe hina hi kusikakaka papa pene ahe papa pene mi komba mi ni hlamusela ta xitori xa risimu leriwani eh mwaxi mhm. ngoma leyi loko ni yi kuma mhm. eh a ni ri giyani ni a ni rhandza ku famba hi muzimba ka mwa kona na ha endli xaka boom mm. se loko ni fika laha giyana bank i taleliwa swinene se loko na ha rhandzeliwini ko ta phorisa a nga mbalanga uniform o fika phendla-phendla vanhu lavaya a fika ni komba khati a ku ri ni phorisa mina se ni wa penga ku phorisa vanhu lava va tlula wena ni u phorisa ntirho wa yena ni hambana na vanhu lava hayi ka n'wi eh, ivi se va va famba a nyuma famba a na ha veketalangi mhm. no vhen driver ni ya joni ni famba ni kha ni yimbelela ni pfuka ni ya yi recorder hayi ka mina mhm. e hikuva vanhu vo tala va teka ti-position va va proud mhm. ha fana la misaveni ho hambana hi ti-percentage ta vutomi mara ha fana
e u dyondzekile mara loko u ri sati wa mina hayi ka mina
kwele u nga dyondzeka kona na mina ni penipeni loko ni fika gedeni ni siya phenphena exitarateni ni tisa papa mutini mm -hmm. e ni va papa nomi papa shaka bundu junior mm -hmm. e ahe mama nomi ahe i mhani i mhana mina loko a vulavula hi mama no mina a vulavule na hi hikuva leswa swa ku mi teka tikhamera mi ti tisa mutini wa n'wina ivi ku va na reality ya ku a he papa pheni a he ni swi twa ku ni swi twa ku a mi tumbeti mi mi tsakisa vanhu vo tala loko mi ku ni vulavula ririmi ra xilungu hi ndlela leyi valungu va vulavulaka hi rona ririmi ra xitsonga ni ku haka papa pheni e mara ntiyiso hikuva mhm. eh, most of the time u kuma ku ri um ku ta vo doleza va famba Mm. wa famba u la nga vulavula english ma french a va vulavula english mm. mara mi lava ku mina ni nga muchangani ni vulavula pure english vona a va ri tivi rumi leri ka hina mm-hmm. se loko va ri va ri tshovelena mina a yi tshova dialanguage a ni se twa mulungu a hleka munhu loyi a nga tivi xilungu ho hlekana hina and english ya n'wina a yi hakeli mm-hmm. oh, kombela mihlambula sweswo nakambe english a yi endlini a yi hakeli mm. mm-hmm.
and english a yi a swi vuli ku ta va rich mm-hmm. a va ku niki na xitifiketi xa ku wena u vulavula english a ni se twa munhu a ku ni holeliweni mhaka english se mi ni die broken english ya mina ende eh, ku va ni nga dyondzangi mara loko ni lava mali ka valungu va swi tiva ku ri i want money mm-hmm. e se vanhu vo tala they are proud empty proud hi mm-hmm. dyondzo ma vitana vanhu ti-literate ku ri a dyondza ende eh, a ni se twa mulungu a vitana munhu a ni timaku literate a ni se twa munghezi a vitana mufrench a ku ri u stupid because a wu vulavuli english mm-hmm. se vanhu va tima hi tshikeni ku va proud hi tintimu te le handle mm-hmm. hi vulavula xihina hi va proud xihina ku xikwembu xi hi nyiki tintimu hi hundred percent ha fana mm-hmm. mm. ku na risimu la hi nga ku vone eh. ya ma vona risimu ra ri a ni ri mprofita um mprofita lonkulu ku va ni hleketani ya 97 mm -hmm. e eh ka ha ri president mandela mm -hmm. hi laha ni nga vona eh vubihi bya bya corruption eh youth yi lwa hinkwaswo and swi le ku endlekeni mm -hmm. e se swa 97 swi le ku endlekeni hi lava malima va humini va yeta hinkwaswo hinkwaswo leswi nga ngoma leyo vanhu va dyondzekini va tshame na switifiketi a ku na mitirho a ku ri xivono lexi ni nga xi vona lexi nga ta endlekaku hi malembe lama taku mm-hmm. nghoma leyi hinkwaswo loko mi swi yingisa ti-newspaper media every radio hey mm-hmm. se i message wa koho hmm. mm-hmm.
hi lava pepe pheni loko va ku maguvana i nge va yimbelela phela
lava tsanane

Vaakatiko, valandzeri va mina hinkwavo eh, la a yi voniwa kona reality mhm. whether Nigeria, Botswana, Namibia, South Africa eh, ni lava ku khensa vaakatiko lava va nga fika ni va tsakisa ngopfu mina na ndyangu wa mina ka reali tv mm-hmm. loko mi vona yi nga ha vonaki hi 2021 a hi endla season 5 mm-hmm. loko hi endla season five ni ya kuma ku ri um khampani leyi ni xutaka production liya from season one to season four a va ni rhoba mali ya mina ya sars for four years hinkwayo va nga ni hakeli sars ya mina ivi ni kuma ku ri na mhana mina a va nga va hakeli na vana va mina a va nga va hakeli loko se ku fika season 5 hi 2021 se va la ku ni hakela tax se loko swi antswa mi hakela malembe lama hinkwawo na vanhu va mina because va va kuma na accountant leyi ngo va ta mi khoma mi le ku robeni ka munhu mm-hmm. se hi ve hi xuta ni yimisa ku xuta hi 2021 hi december ku ri Until va lunghisa macheleni ya mina, hi kona hi nga ta xutaka futhi yin'wana. Kambe ka sweswi na yimele vona va fona sometimes ku ri hetisa mara va fanele va hakela mali ya mina ya SARS. Loko SARS yi fa yi ba mina yi fanele yi ba na vona because van'wani va teka advantage ku ri i muchangani i yini yini. and it's not like that a ni rhandziwa hi tinhloko hinkwato mm-hmm, mm-hmm. se na ta yi endla reality mara hambi ku nga ha ri muzanzi hikuva ni ni nge koti ku tirha na loko mhana mina va lova a va zangi va ta va ta xuta it was no support mara loko hi lava ku xuta va sungula ku lata ku hi nyiki video leya mi nga teka mhani loko mi va yisa mangcwavini mm-hmm. it's wrong um eh, a va hi khomangi kahle eyi va ni robi mali yo tala mara ni ta ku yini eh kwala ni nga tirha kona na vona ni tirhe kona mara vona ka mali leyi va nga hakela production i mali yo tala timiliyoni a ni tshembi va ta tshika timiliyoni ti ya ti famba hi ndlela leyi va nga kumangi production ya vona mhm. mara va ni xanisi ngopfu and real show ya mina a ku nga ri script a ku ri the reality a hi nga tsali hansi a va endla leswi mina a ni lava swona mhm. ku na ti-reality tin'wana lombi ti languta ma swi vona ku ha
ku actiwa van'wani voni se va kopela mina um ku ve na nkama lowu nga va na ti-award va ku the best reality show mara hikuva ni ni muchangani mutsonga a va kotanga ku ni winisa mara hi mina ni nga more than popular ka hinkwato lomu la ta vona ku rixaka lera ka hina ra biwa hi banga e mara lowa ku ri public vote a ni fanele ni wu winini hi tlhe hi ta va ku ri va ni hoxa ni ku mm mi nga ni hoxa mhm. a swi hambananga hi hi 94 loko ni ba xichalani xilungu a ni fanele ni kumi the best newcomer the best seller the best popular artist eh hinkwaswo ka swona ka some award va nga ni nyiki na yin'we mhm. nhlamba ya kona ni nga suka yona kwala vavakweni mani i cancel ku va mi hi vhakeleni ka siku ra namuntlha Loko swi ta ka vunanga, mi humesile, hi cinile, mi hi khutazile, mi hi tsakisile. Loko swi ta ka timhaka ta ka thelevhixini, eh, yi ve kona. Ni ri ka music, ni tlangela birthday ya mina hi ti eight tanihi ni endla ni nga na one year and then eh, na n'wana nga na four years no mi 12 years se ni fanele ni tlangela na nsati wa mina hi na 14 years a ni nga tshami na vavasati mina three years mara manana mi kote ku tiyisela fourteen years a kha ni tisela muti se ni nga ku i n'wansati um mm-hmm. eh, do hi nga hlangana na ti-trouble to tala mara xikwembu xa hi hlayisile um mm-hmm. eh, vanhu lava ni nga va rhamba va tata hi ti-eighty hi ta tsaka u ngati u nga rhambiwangi ngidloga ku all white mina ke eh you are welcome oh, okay sana ku tima mic no mone i ta hi white rambuyi oh, oh. eh ha tana ndi brown ta wena u ta wela amcombotini ku na mcomboti halaya hala ka nyama a wu ngheni u nghena capcini mhm. loko u ri white a nyameni u ri green a mikombo eh ni khesa swinene na ku ri honge mi nga famba munghana lonene a famba hi ndhawu ya tinqambi a famba hi pfuxela va haxa lomu ka tinqambi hi nga tsaka ngopfu a handle ka munghana lonene a ku na laha hi yaku kona hi lava na tinqambi ta hina hi hlayiseka the legacy ya mina i ku siya vito na swa kahle na dyondzo sweswi xikwembu xi ni nyika ku ri ni famba ni chumayela mhaka ya gender base ku nga ri khale ni ta va ni famba tour national ni kha ni chumayela eh hinkwako muganga leyi ya South Africa yi yisa xichavo ku va ni nga dlaya munhu un'wana nuna na sati a mi lovolowa ngu ta dlayana se very soon mi ta vona futhi mi ta ni lava mi ni interview se hi vulavula new come a hi n'wana ka a he ni khensa ni baba phendi ku n'wana ka xiteko tshamisekile vona va tirha mina va ri leyi khumembirhi ne lava hi burisana na vona hi baba peni a he tema tectonics u kona u yimeki lowu nga miss kule ka lowu nongonoko ne olela xembe vhiki leri taka ta va ni fambisana kahle na try by force ku nga mafosi sesilili hi te to tintambu studio eh, for a eh, baba penny can see hi mi rhandza hi nga pfimbi hlayiseka tata Johannesburg